ni ten min lo tlem a min lo support nen lo tih lan hian a nuam ka tia profile pawh ti lang lo hmel pawh ti lang lo ten a tawngkam duhdah deuh deuh a ni lo tih hi chu-- Engtin vak mah ka ngai tawh lo zawk. Tila ka ngai tho, mihring chuan ngaih chin kan nei vek. Nga tan mah ka ngai lo kan tih te kan ngaih lutuk vang a nia. Hei hero eh hero here we go again again here we go again i zak lo en ta tawp. Zak lo mite tan chuan zah loh thlak ve ngawt ang an duh deuh nu kho lo sawi ta pawp pawp tawh mai sia.

Hi.
Ka hmu thei lo reng reng che nga ti nge i lehkhabu kha author of enge inziak Sapiens in lehkhabu nge a
chhiar ve rawh chhuah lutuk. Engtin ngen ka koh thin che tunge i hming. Nga ti nge He ka hming ila hriat lo. Ui ka lo en vak ngai lo che a maw.
E aw ka ngaithla phawt ang che um. Nangma kha chi khawp a kan ka a kan role che a hria awm i tih te chuan en eih lo khan thianpa te kha min rawn ti bawk sia tumah an hria ti lo che mi he nu hian an ti lo mi he ka i student te pawh ni tih te khan i zawt lo mi. Ka tawng i ngaithla hman tawh em.
Sawi rawh, sawi rawh. Umm, a tir khan maw i post te hi ka lo en ve nasa thin a maw? Khangah khan hei e, he account neitu hi chu a van fing hmel te ka lo ti ve thin che nih chu maw? Chuan nangmah tak hi mipa nge nih hmeichhia ka hre lo a maw? Thianpa kha ka rawn ti ris thawr a maw? Polite deuh khan i lo la nat lutuk ta mai bawk sia tu ngei ni ka hre lo kha Kha a mihma che thiam khan ka thlalak ka dah kha ui mipa ka ang viau kha kha ka lo notice lo Abdul a ang Kalam lo chu ka i ang viau a mi.
ui Abdul Kalam i ang lo hrim hrim i hmel tha lutuk konfir raw it's okay.
A hma ka post daih lo en fo thin te chuan ka thlalak ka dah zing lutuk asin. A en fo thin chiah lo a maw a min rawn thawn chin te hi hei ka fans te kan Jeresa nupa group fans te hian i hei a post hi tha lutuk lo en rawn tih ang chi hi chu ka fans te ka ngai pawimawh ve a maw ka ti ang DM ka check khan ka lo hmu ve zeuh zeuh thin che a nangmah tak hi ka lo hre lo a. Umm chuan
Chuan nga ti nge i story ah khan min mention meuh khan ka ti khan min lo attack a.
Khawi ah khan en teh kha ti lai kha ti nge ti khan i ti ka mention na hmasa zawk che kha chu in chhungkua in buai lai kha i hria tiraw? Khami i live in live video miss banin a rawn siam a kan lo hre ta fek ta chuan live video i rawn siam leh a ka kha a dik vek tih hria mi a van mak em em ka ti lo i van a ui khani khan awm huai su fek deuh khan a dik vek ka ti lo kan hre vek ka ti chu a tawng kha kan hre vek a video kha kan hlim vek Ka tih na. Chuan nangmah ni pawh in chhungkua khan i pasal leh in i nu te nen khan in lo thu a, kan lo hmu leh vek rawh. Kan hmu teuh mi khan. Chhan chu hei tuna kan live ang chiah hian i live ta i mi an inhrilh darh vek dawn. Hei Mizo observer leh Tersai an live beef a awm. Chuti khatiang te ah viewers pawh Taylor Swift concert, Taylor Swift, Taylor Swift concert ka ang lo.

ka ngaihdan ka two cents ka pe ve nghe chuan ka rawn tek na che pawh kha i hmuhin ka ring in chhungkua in hmeltha hlawm sia in fel hlawm sia chuvang chuanin i bit aside ka rawn ti kha i chhiar miah lo mahse ka tek che chuan ka tek cheu a miss Bani pawh ka chawp ai chu chu ka tek na che lawm chu chu ka tek na che lawm ka attack hleinem che chutah chuan

Engtin nge kan chhungkaw buaina hi thil chiang deuh hian i hriat ka hre chak tawp. Khatiang thuthang leak out te kha chu i lo chhiar ve ngei a nih hmel a maw? Khang atang khan engtin nge thu chiang kha i hriat a khatia conclusion kha i rawn siam tawp kha ka hre chak tawp a. Lo leng la ka hrilh ang che. Tak I tak aw.
live viewers ah ni lo ka hrilh ang che. I ri i ka hrilh cheng a. Hrilh. Hriawm i ti Promise si nge? aw.
Teo lo mai kei chu ka strong lutuk miss i maw ka naupan lai chang hian hei drama te hi ka lo nei ve nasa thin i maw han tawih daih dan te hi ka thiam ve a um Ni chu awle chuan eng nge la hriat leh duh i thinrim angin a lang tlat mai kha eng nge la hriat leh duh.
Thin rim la lo miss ente ka lo ngai sang ve thin tawp che ni chu ngaw. In ngai sang lo
do choi su in ngai sang lo ngai sa ka ngai lo uana in bawi a ngai lo a hmai min hre lo hrim hrim chuan hetia i life te hi i duh tlat a ka hrethiam lo a chuan hei ka lo live tawh ting tang avang khan i rawn luh tumna te kha ka lo hrethiam lo ka live ve ngai vak lo avang hian chuan uh hetiang recording te i chhuak leh vek dawn a nia khang tiang zawng zawng ah khanin chuti khati chuti khati tih vel kha ka peih dawn lo nia aw. Ahh umm engpawh chu ni se live ka rawn request chhan chu maw Hetia inkah reng te social media war Ka rawn inuam tantu alawm, pawh. kan inkap ang chu eteh Ka chak tawng lo zar ngai te thlu pawh zo kan ve kap pawt la min pawt alawm. chat vial a miss chu i paw like lo thei e. I maw? Ka rawn live chhan chu maw? Hemi social media war rawn tantu hi an hre vek ang a, amaherawh chu thil tha deuh a sawipui che ka duh a, i number ka nei si lo a tunge i nih ka hre si lo a maw ka kha hei. Live kha ka rawn request ve tawh a nih chu i hriam. Khatiang anga mahni a lo insawi fiah zawt zawt reng lo khan thil nihna hi kan pahniha sawi dun ka duh a, thulai lak hi ka duh a maw?
Thulai a awm lo, i fake lutuk. A ni maw ui min lo hmuh dan chu mak tawh. Engtin i hriat a ka fake tih chu?
Sawi peih tawh lo ente ka ka nui tih zat dan hi maw sawi dan ka thiam lo ka buaipui hman lo che a kar lakah han ka uanpui duh che a ka fiam thu thawhna atan vel hian ka duhtawk vel chauh che a mahse mi rawn bet piang mai hi zan ahan hmusite hmuhsit awm alawm ui ka rilru i van tina em em
lo nase.

Chhiar rawh. Sawi pe lo. Nangmah mihring kha chu ka hmu sit lo che. I mizia kha ka hmu sit. Tuna i fake na te kha ka hmu sit. I der na kha ka hmu sit. Chu chu ni mai. Chadiam a ngai lan tum na te kha tiang kha ka hmu sit. Heta chhungril a i nun leh i pawn lam nun inang lo te kha ka hmu sit. Nangmah tak mihring inin a ang khan ka hmu sit lo Ui che. min van lo hre chiang awm em em kan inkawm ngai bawk si lo a van mak em em tunge thil hi hrilh thin che a.